Na eh, nkurɔfoɔ se o ɛyɛ sɔfo apia, ɛnyɛ sɔfo apia. Na yɛnkɔ ne nkyɛn ne yɛnkɔ bisa sɛ nkɔmmɔ no paa ɛdeɛ ba adeɛ ɛna ɛsiiɛ na afei yɛni ho nkɔmmɔ. Onyame nipa sɔfo Emmanuel Apia, mema wakye o. Megye wo so Kwame.
Pastor na bɔkɔɔ deɛ. Ti kɛseɛ, Yesu Adaworoma, wahwɛ me so paa. Ami, ami, yɛda Agya no nso ase. Agya no ase. Papa na w'adaworoma saa video yi a ɛɛ na ɛne nam hɔ yi w'adaworoma ɛyɛ wo a.
Mpatsɔ aane o ɛyɛ me a. Hmm na ɛbaa ne sɛn. Yoo meda w'ase. Nsɛ ɛbrɛ kakraa nie ɛɛ ababaawa a yɛfɛ no Deborah yɛ a ɔsɛte me saa ɛɛ trap no. Menyin dadaada wɔ Kumase, Kumase Ɔpamboɔ kurom, na meyɛ sɔfo wɔ Ɔsɔfo Ebenezer Adah Kwayi adom hɔ, ɛhɔ na menim m'ababaawa no. Okay.
Nti menim for years. Ɔyɛ deɛ saa kyɛ o.
Na mefiri Ɔpamboɔ kurom hɔ nom a mefiri Kumase meba Accra no, me phone ba bɛyerae nti obiara a mene no biara mene no ntam tetee for years. kɔ mfie bɛsɛ nsia kɔ nson mu koraa ni. Pii meba Accra yi nso meyɛ m'asɔre kakrakra kakrakra na mebehyia wɔ panyin bi ɛwɔ asɔre no mu a mefa no sɔre panyin ɔwɔ UK ɛfɛ no Mr John Dazi ɔno ɛna ɔde to m'anim sɛ ne ma mmeranteɛ mmienu ɔpɛ sɛ ɔmo ware ɛwɔ Ghana ɔwɔ ɔmo wɔ aburukyire hɔ. nti yɛnka no sɛ wɔn yɛ UK foɔ nti wɔpɛ sɛ wɔn wale na wɔn pɛ sɛ wɔn bɛ wale wɔ hɔ na wɔn akyi bɛ yera kɔsɛ wɔn yɛ mɛɛm nti wɔpɛ sɛ wɔn wale Ghana wɔn nso ne prɔfɛt ne me tɔɔre etu ma nim sɛ bi nya ababaawa bi a ne ho dwo a hmm. ne nkɔ ne te no na nka ne ma no ntumi mɛ wale wɔn ho hmm. nti bi nya bi ma bi nya bi ma wɔn mo ɛma panyini no ɔbaa Ghana ɛbɛ bɛ hu ne deɛ ɛna
wɔn atoa so a.
wɔrekɔ wɔn anim nti na kyerɛ sɛ aka kumaa no a ɔka ho no mhm. nti mabɔfra bi te me nkyɛn yɛfrɛ no eh, makiɛsɛ akɔdeɛ owura ɛna mene ne didi ho nkɔmmɔ anam se na nkora no aba no ɔsɛ mestadi ɔm yɛ no atira nkɔmmɔ ngugu m'anim ase nti makiɛ no ɛka sɛ a ah, agya mate dibola nka sɛ yɛse waba akra hɔ na mese saa na dibola deɛ mete ne nka kyɛ ɔn de na mewɔ hɛ na ɔyɛ me ba mesomasoma no ara nti na koraa na mepɛ n'asɛm. Enti no, metee ne nka sɛ na, na wo, wowɔ ne pikya. Ɛna ɔse, Ɛɛ, na mese, Fa ne pikya kyerɛ me. Nti ɔde ne pikya kyerɛɛ me no, ɛna mese, Ei, ɛna Debola na anyini sei, wayɛ kamakama o. Ɛneɛ frɛ Debola ma me. Na wowɔ ne nɔmba? Na ɔse, Aa, mewɔ ne nɔmba. Ɛna mese, Frɛ no ma me. Ɛna ɔfrɛɛ Debola maa me. Nti ɔfrɛɛ no na mese, Debo, me ne wo wɔ nkɔmmɔ. Na nkɔmmɔ no a me ne wo wɔ no, gye sɛ ɔba me fie, woba me wɔ wo fie, na me ne wo di nkɔmmɔ. okay. nti ɔno nso de ɔseɛ yɔɔyɔ adeɛ kyeeɛ ara na ɛneɛ ɔfaa kaa ɔbaa fie ɛna me ne tena ase mede asɛm nyinaa bɔɔ ne sɛ me nipa bi wɔ UK ne ba bɛɛ mo a ɔpɛ ɔpɛ ɔbaa ware no ne sɛ woso ayɛ kama woso deɛ woyɛ me ho nipa ɛnu dadaada from Ebenezer asɔre nti no mepɛ sɛ mekɔ no tew ma no wɔsɛ apapa ah, meda wase me na watumi aka me sei ɛna me se ɛnyɛ hwee ewiase na wɔdi so ɛnam dua so na ahoma hu no soro Enti aberanteɛ no maame nso so firi UK baeɛ. Ɔbɛmitii Debola yi a ɔsɛtee no saa trap yi. Debola yi, ɔbɛmitii no wɔ Spenters Road de no kɔɔ fie ma wɔkɔtenaa ase hyehyɛeɛ a kyerɛ sɛ awareɛ no kyerɛ sɛ ɛretoa so ara no, ɛma ɔne maame no ba no kasaeɛ. Ɛma ɛfiri hɔ kɔ no, Debola yi gyee aberanteɛ no nɔmba wɔ UK hɔ a kyerɛ sɛ wɔkɔmmunikati. Ɛma yɛde Debola pictures sɛn de yɛ aberanteɛ no ɔno nso ani gyee ne ho ɛyɛ aberanteɛ no pictures nso sɛn de dibola ɔno nso ani gyee ne ho ɛna wɔn toa so nti mi deɛ ɛhɔ no deɛ mɛ wiem adwuma nti wɔn gu so a wɔn deɛ wɔn di wɔn nkɔmɔ ɛɛ na kakra bi mu ni na dibola frɛ mi sɛ ɔtɛsi aberanteɛ no a ɛɛ ɛmaate baako pɛ nkɔ na na kasa ne nyɛ mu na aberanteɛ nso de ka afrɛ na ka akyerɛ mi sɛ ɛɛ prɔfɛt. Dɛn na ade no maa me no? Mibisa no asɛm no a, adeɛ kye na mesan bisa no a, na ɔka different thing nti asɛ ɔnka nokorɛ nkyerɛ me. Ɛna mese saa nti Prophet me deɛ hwɛ no yie ma me. Ɛna mese ok. Me maame nso so ka kyerɛɛ me the same thing, aberanteɛ no maame ka kyerɛɛ no the same thing. Ɛna me nso mehwɛ a ɛbɛyɛ a na megu ase, nkurɔfo na makɔnɛte wɔn. Nti Debola ka kyerɛɛ me no, manka ankyerɛ no sɛ sei na wɔaka akyerɛ me, meka kyerɛɛ no sɛ wɔde wɔn nya ma me na mɛbɔ ho mpaeɛ. na mahwɛ deɛ Onyame bɛka ansa cause awaleɛ deɛ ne kɔ awale ɔno nso na ɛkɔ waleɛ deɛ wɔse wɔse sei a ɔse yɛtwɛn kakra ansa enti ɛɛ ɛyɛ bi yɛ wɔn a wɔfrɛ me me nso mefrɛ no de bɔ wɔn te sɛ ɛyɛ ɛbɛ last week Thursday ɛna wɔsa te frɛ me sɛ papa ne ho mfa me na me sɛ ada adibo wɔsɛ papa ne ho mfa me koraa na wo sista wɔ yi because ne wɔka kyerɛ me sɛ wɔne me sista ne teɛ na wo sista wɔ yi wɔsɛ me sista kɔ kuma se Na me ho nfa me koraa papa ba bɛhwɛ me na me ho nfa me na mese bibo me me this time mayɛ busy me nante nante asaa na ɛyɛ one to one to bi wɔ hɔ nti no m'ani abrɛ nti mayɛ busy me nnya ho mma na emu sɛ sika deɛ a mɛpɛ kakra na mede abrɛ wo nti mea me wife ɛna me gye ne wo sika forty cedis na mekɔ sɛ sɛ wɔfa wopɛ aduro drug store bi ntɔ no mansa na akyire no yɛbɛsa kasa ɛna ɔsɛ papa mate Friday na ɔsan frɛ me sɛ papa Wo na maka akyerɛ sɛ mɛkɔ hospital te saa, yareɛ no deɛ tia na ti o, bra na bɛhwɛ me, mɛbɔ mpae na mɛgye wo ho sra bi. Wo bɔ mpae ma me a, me gyedi sɛ me ho bɛtɔ me. Me sista mafrɛ no, ɔde, meba, meba, wɔ, wɔn da so wɔ Kumasi, wɔn mmae. Me nso so me ne obiara, wo a na sese woyɛ me papa, masa abɛhyia wo. Na me so yoo, mate dibo. Mɛhwɛ sɛ mɛba, maba ba bɛhwɛ wo. Friday no, manhu deɛ ɛyɛ, ɛyɛ biribi bobɔɔ mu, mantumi ankɔ. Saturday, gay yi frɛɛ me saa ma me koraa me bo fui. Wɔfrɛɛ me, frɛɛ me ma me se memfa no kɔɔ. Ɛna wɔfrɛɛ Owura. Akwaa no a me ne no teɛ no, a ɔnam ne so ma mesan huu no no, ɔfrɛɛ no sɛ, Owura, mafrɛ Prɔfɛt saa a, ɔmfa. Adɛn? Ɛnna Owura bɛka kyerɛɛ me sɛ, Prɔfɛt, Ebola ade no a wɔka no, ɛbɛyɛ serious o. Wɔafrɛ Prɔfɛt, ɔse, ɔse wɔafrɛ wo saa a, womfa. Enti de wɔbɛka a, na afei ɛsan yɛ m'ahomete. Na mese, Ah, nnipa nso hia mmoa o. Enti mekaa sɛ, Ka me ne m'akwaa no koraa ma wɔakɔ akɔhwɛ no. Ɛnna Saturday baeɛ. Nti Saturday baeɛ no a wɔfrɛɛ no Saturday so na me so me nso so me wife so so wafa afuru. Ne ho mfa no. Na me se no mentumi nya me wife hɔ so so nkɔ. Nti mankɔ Saturday na me me frɛ no ka kyerɛ no sɛ Sunday after church kwan biara so bɛba ba bɛhwɛ no. Nti wɔn wɔnka n'asoma ntom yam. Na na me wura fi mu sɛ ɔsɔfo panyin a makɔfa no sɛ spiritual father a meyɛ visiting pastor wɔ n'asɔre no. Na me wura fi sɛ ne ba ne ba ofiri mu no. yɛbɛdi no afi nhyia na mebɛ fi no ɛyɛ prophet bɛdu kɔ bi yes yes sir okay nti no ɛɛ me fɛn ka kyɛn sɛ dibo mebɛ fi koraa o sɛ ɛnɛ na yɛ papa ne ba no fi nhyia na nti no mentumi ma na mmom monday deɛ mɛbɔ mmɔden asa anapa tututu mɛbɔ hwii yɛba ba bɛhwɛ wo nso papa mate ɛne yɛde sii hɔ yɛde pem hɔ

ma me nkɔhwɛ akora yi na me mmɔ hwii nna me mmɛse kɔ me meetings yi. Ɛna me fii mu, ɔse wɔte Pentra, yellow house. Na me se okay. Ɛna ɛne me si me faa dropping, hwii, hwii, hwii, hwii, yɛduu Pentra, ɛne me bisa sɛ ɛmfa na ɛfɛ no yellow house. Ɛna ɔmo se baabi ɛne a yɛfɛ no yellow house. Na me se ah, hɔ na me faa fo na me san frɛ no, Dibo, yɛabedu Pentra ha nom oo, na kasa no nye mu nso, na ɛkwan mu nya no wɔfrɛfrɛ me, waduru he papa, waduru he fa? Na me se oo, Dibo, me nam kwan mu, me ba. Me ba, enti edu tɛntra a yɛse yellow house bia ne tɛntra na tɛ yellow house no wɔ ɛɛ eh, israel side nam sɛ eh, israel hɔ no so menim hɔ ɛna mefrɛ no wɔse papa ɛyɛ nokorɛ ɛɛ eh, wodɛ tɛntra hɔ nom na wobisa a wɔn bɛkyerɛ wo kwan no wobɛba nti wode woduru ɛɛ ɛɛ fɛ no sɛ israel police station fotukwan bi da hɔ fa so wode wɔ kaa na ɛba na nam sɛ dabi ne taxi na ɛba na yɛkɔ ɛkaa no koraa taxi no koraa ne ba no koraa ne tae ɛna sɛ kwan mu ɛno so yɛ papa mate te ankyɛ kwa na nsuo no so start sɛ ɛtɔ ɛmuna yɛ petepete na me fɛrɛ m si bihola sɛ wo kwan kwa ɛwa saa ɛna me ma so ma nwa ma ma sɛ me mmere sɛ yɛn mpa yɛ kwa de sɛ ka fon so koraa no nka ebitumi abɔ no na wo tenkyena me mmra me mmra me mmra sɛ wo kwa so tintintin ɛna me deɛ me de kɔɔ ɛna wɔkyerɛkyerɛ me asɛ hospital bi wotra hospital no ɔsɛ sɛ fɛ no bandao hospital sɛ pa na ɛbɛfi din no wotra hospital no a junction one two branche wo branche a wobɛhu me nti yɛ follow saa de no a nti yɛ branche yɛ ampa yɛtwam koraa na ɔno afrɛ sɛ papa mewɔ wakyi o ɛna kaa no saa ba reverse saa baa n'akyi nti ampa metu me nna gye sɛ wogyina kɔn computer house bi anim wɔhyɛ nika jeans nika na ɔhyɛ top saa na ɔsɛ me ni o Na me nso yoo m'atade na mesii fam. Mesii fam na me nso Debo, me nkyɛ wɔ ha bebrebe, mepɛ ntɛm pa ara, merekɔ meetings bi. Ɛna wo, wo, w'agya sɛ wo ho dwo nti na magyae a medi amita gyegye a aduru hanom no, w'agya, nea na mede wo ama wɔ bi nti ɔsɛ mebɛbɛhwɛ wo. Pii, owura, ɛɛ, fɛ ne sɛe, ɛɛ, hɔɔl hɔ. Na me nso Debo, na mepɛ sɛ mebɔ mpaeɛ ma wo na menya kwan na mekɔ. Na ofie hanom a woteɛ no deɛ, hanom, ha nyɛ koraa, asɛm a mekaeɛ ara nie. Nanso papa, mfifire te me dodo, Mede me koko hwiee nsu kakra gu me ho na meba sisi a, mehwɛ a so me fifire so tene asɛ ne ho wɔ so sei bi kyɛkyɛkyɛkyɛ sɛ ɛyɛ azaa sɛ ɛyɛ deɛ I don't know. Ɛna me sɛ oh ɛna ɛde bɔkɔkɔ hwie nsu gu ho. Ɛna ahome mu a menya call nti na metie call no ara na ɔbɛsere kɔɔ kitchen kɔsa nsuo de kɔɔ hɔ kɔhwie gu no nti three minutes ɛna ɔba ɔba na ntoma ɛna ɛtwa no asene na me sɛ ah Deborah ebi a mepɛ ntɛm afa kɔfa ntoma sɛ atwa w'asene afa na ɔsate sɛ ɔbɔ wa Ahem, ahem, three times. Ɔbɔ wa teta nam sɛ, ah, di bo sa wɔ ka ho. Ɔsɛ ha papa me kɔfi misa kwa ne si hɔ no. Ɛne ampa a wɔde kɔfi misa no so kyerɛɛ no. Kɔfi misa no kwa ne si hɔ no papa me sa bɔ wa ka ho nam sɛ ɛyɛ ne wa yɛ serious. Me ɛyɛ serious no ansi. Ɛna mu sɛ lady bi apue firi kitchen door no. Hey, di bo la. Kɔ school no, wankɔ school na wo ne bɛma sɛ dama ne wɔdi wɔ. Nam sɛ, ah, ɛde bɛn kwa si asɛm na mokeka no saa no. Wo ba ɛsa bisa me biribi no. Woba a, mese m'ataadeɛ. Megyina hanom na, ah, Debola, deɛn na ɛkɔ so no? Na wɔgyina hɔ. Na me, Debola, deɛn na ɛkɔ so no? Meka deɛn na ɛkɔ so no a, mmarima mmiɛnsa so pie firi kitchen hɔ biara, saa kitchen hɔ no ara, ɛna main gate no a wɔde me faa hɔ pie no, mmarima tu so pie firi hɔ. Na sɛ mmarima no ayɛ five. Ɛdeɛ, papa, sɛ nsuo boo a, woseɛ boo, ɛnka sɛ ɛboo yɛn. Wɔn boro me papa. Mm. Ɛna mese, ei!

Yɛ, yɛfrɛ no Maame Sɛɛwaa, wawo baako. Menim no paa. Ɔse, ah, Maame Sɛɛwaa, ɔse, Osuafo Kwasi Asɛmfaa firi ɔkɔ no ho a, wobɛpɛ deɛ wɔ ha. Nti sɛ wotie audio no mpo koraa na wobɛte ne voice no wɔ akyiri sɛ ɔɔkasa. Ɔwɔ video no nyinaa na ɔɔkasa wɔ akyiri. Ɛna ɔyii phone na wɔsan tee sɛ ɔɔvideo me kama na aka me boxers ne me singlet no. Na saa ta no wɔadi kan abɔ me hɔ no, wama mogya afiri m'anom nyinaa ayɛ m'ataadeɛ mu ne me ho nyinaa. Ɛna wɔde me kɔwuraa

Ɛna me se, ah mama, ma, ma, ma me, menyɛɛ bɔne o, menyɛɛ bɔne, menim bɔne a mayɛ, menyɛɛ bɔne, ɛna nkurɔfo yi bu me saa no o, wɔnku me no, menyɛɛ bɔne o, na maame no se, ah munyaa no ɛ, ɛna ɔtu teneeɛ. Nti maame no tu tenee a ɔrekɔ no, sɛ wɔn dwene sɛ maame no kɔfa nipa abɔ o, sɛ sɛ yi o, ɛno ne magye nkwa. Ɛno ne nnɛ meda so te ase a mekasa yi a ɛnnɛ wote me nka sɛ mekasa yi. Mm. Ɛna wɔn gyaa me too hɔ, nti wɔn gyaa me too hɔ na quickly. Ɛnneɛ deɛ wawo nim bogyaseɛ. Mefaa m'ataadeɛ na wɔaworɔworɔ no, ɛnna mefaa me trouser na meka kyerɛɛ sɛ meresɛ me trouser ne m'ataadeɛ no, na mefaa no ntɛmntɛmntɛmntɛm no na neɛ mesesɛɛ. Enti mesɛ meto m'ani no, na mobile phone bi da fo ayi no so. Me me mobile phone deɛ, wɔagye ne nyinaa, wɔate me wrist watch a me papa de maa me, wɔate saa wrist watch a na na ɛbɔ me, wɔate me me gold chain mmienu da me kɔn mu, ɛno nso so wɔtetetetee. Ɛnna. Wɔfa me mobile phones no de ka ho na wɔn ti paa na wɔn nyinaa wɔba mmaa no mmienu ne nnipa five no nyinaa na buraa wɔn kɔn wɔagya me nko ara me wɔ dan mu hɔ so wɔn nim sɛ wɔn aku me o so wɔn nim sɛ wɔn ayɛ me dɛ yɛ o ɛna wɔn gyaa me too hɔ na mefa m'ataade a mepie nti mepie na mehu sɛ bag bag bi sisi hɔ ɛbaa bag na mehu sɛ saa bag na sisa no de pie firi baa ɛdan mu hɔ no na metam bag no sɛ ɛno ne me evidence ɛne phone na mefaeɛ no memia phone no sɛ no kyɛ sɛ girl no a wɔsɛ te me trap no ɔno no picture de na sɛ me sɛ ɛne ɛdi bola phone yi na mefaa ne nyinaa kaa ho, na metu fii abɔnten sɛ merekɔ no, saa afe no wɔn nso akae sɛ wɔagya wɔn bag wɔ wɔn so sɛ ɛbɛfa. Ɛnna wɔhuu sɛ mede bag no rekɔ, ɛnna papa, ɛnne nka ɛno deɛ nka me nko ara na ɛno nko ara ne laugh, ɛnna Gay starte sɛ ɔbɔ me korɔmfoo. Korɔmfoo, korɔmfoo, me nso kuta bag, enti obiara bɛgye adi sɛ meyɛ korɔmfoɔ. Korɔmfoo, korɔmfoo, na ne so nnipa dɔm te di m'akyi, yɛbɛku me. Ɛnna meteaam sɛ, Menyɛ korɔmfoɔ, meyɛ sɔfoɔ. Menya krɔnfoɔ na madu hospital na ɔma me darɛse no, madu saa hospital n'anim pɛpɛpɛpɛpɛ. Ɛna mese menya krɔnfoɔ, meyɛ sɔfoɔ, m'abɔfra nie, menim from Kumase. Mede no kora mo bi wɔ aburokyire, ɔno na afrɛ me sɛ ɔyare me mɛhwɛ no, meba yɛ a yɛboro me aku me. Menya krɔnfoɔ. Ɛna dɔkta no sɛ, dɔkta, dɔkta no pie abɔntene ba na ɔse, hɛ, brababababa, aberanteɛ dɛ nkyɛ sɛ ɔyɛ krɔnfoɔ ne ɛni nkorɔfoɔ yi saa tu di m'akyi. Mekɔwura dɔkta no office hɔ fast fast fast. ɛna me kyerɛkyerɛ asɛm kyerɛ nkorɔfoɔ no wɔn da wɔn ani wɔn baeɛ na girls girls no afa bag no wɔn kɔ ɛna wɔn de me bɛ wura taxi mu sɛ ɛnyɛ me nfa nkɔ police station ti nyame nko anka no soso nkɔwɔ kɔ ara nkɔ wɔn bɛ si ma bo akum no hɔ ano no ɛna wɔn fa me kɔ police station ɛyɛ Israel police station ɛna me kɔ report asɛm no wɔ hɔ eti bag no de wɔn nyinaa kɔ ɛdɛm mu pɛɛsi a ɛka me nsɛm ɛne mobile phone no ɛna me kɔ gya maa polisifoɔ no ebi yɛ pɛɛsi ne kyɛ sɛ ten cities ne hyɛm ɛna mobile phone so ɛs ɛyi ne bi ɛɛ ɛyɛ six ɛyi ɛɛ iphone six six plus ne bi ɛna nso bi gya maa polisifoɔ no nti paapa wubisa ma asɛm no mu a na deɛ tie nyinaa ɛno no. Hmm. papa na maame mi sa ɛberɛ a na wɔ ɔpamboɔ hɔ a na onim saa debola no ɛɛ sɛbi wo ne ne nyaa nkitahodie bi sɛ bi anka wankasa wo sen ne pɛ koraa da na na bi a ɛbi a ɛgya honam mmerɛyɛ nti na bi a mprantwe kakra wɔ mu. me ne ne ntwe mpra Mene mene mene nni saa ade no koraa. Wɔn koraa deɛ na wɔbu me papapapapapa. Wɔn ne me nni saa nneɛma no koraa. Hmm, na papa yi, ɛdeɛ bɛn sɛ ɛfiri saa berɛ yi asɛm yi si yɛ, deɛ na wadwendwen ho ahwɛ sɛ, ah, deɛ bɛn paa na bɛma dibo, wo koraa yɛn linke mu obi wɔ aburokyire, ɛnkyɛ koraa na nka wayɛ bɔga, na sɔfoɔ ba. Ɛnka, ɛnka, ɛnka December yi koraa no, nkɔm, nkɔm bɛfa no akɔ, December wei aa. Mm.
Na deɛ bɛn na mm. bɛma sɛ ɛkyɛ sɛ biribi saa ba ne tiri mu? Ɛno na ɛyɛ me nwanwa no. Ɛna ma mehunu sɛ ɛyɛ plantain ebi a yɛnkɔtam sika bi de maa no anaa biribi. Enti deɛ aka no, deɛ bɛ Nyankopɔn na sɛ Ghana ha, sɛ yɛse mmara yɛ adwuma a, mmara no so nkasa. Sɛ Ghana ha Sɛ yɛse yɛwɔ mampanyin wɔ Ghana ha, yɛse yɛwɔ ministers wɔ Ghana ha, yɛwɔ apolisifoɔ wɔ Ghana ha, yɛwɔ asogyafoɔ wɔ Ghana ha, yɛwɔ mmaranimfoɔ, lɔyafoɔ, judgesfoɔ wɔ Ghana ha deɛ a, ɛneɛ wɔn nhwehwɛ mu na mmara nkasa. Na mpanifoɔ se sɛ yɛfiri mo su, yɛfiri wo su a, ne yɛde ba wo so. Ah papa yi na wo ka sɛ girl baako a na ɔka ho no wɔ na wo nim ɔsɔfo owusu bɛmpa asɔre ɔno na ɔyɛ de ɔfrɛ ɔ. Mahunu owusu bɛmpa asɔre several time nim ne paa wawo baako. Mehuu no a na mehuu no sɛ meyɛ wɔ Owusu Bɛmpa asɔre na mekɔ hɔ. Me meyɛ asɔre wɔ eh, Ikoko bi pe na Tuesday biara mbɛsra Owusu Bɛmpa. Nti na mekɔ hɔ paa every Tuesday biara mbɛsra no ɛna me nsa nyɛ Sunday church. Da Nti every every Tuesday and Sundays biara na meba bɛsra no. Girl no ɔyɛ dɛ wɔ saa fie hɔ. Girl no.
Ae.
Paapa, agye sɛ mubusa girl no ankasa ankasa, mentumi nkyerɛ. Ɔno na epie hɔ. Na akɔde nti wɔno no asɛm a ɔka no sɛ ɔsi fie no yɛ ne dea. Ɛyɛ ne papa dea. Ɔno deɛ ɔno na ɛka. Ɛso ɔno na ɛpie ɔme deɛ mehuu no. Adeɛ no ɔde sɛn? Wo sɛn? Saa deɛ wonim ne din deɛ ɔwɔ kɔ sɔfo. Me deɛ deɛ menim ansa yɛfɛ no sɛwaa. Sɛwaa. Mm, maame sɛwaa. Ɔno so ɔka adeɛ bɛyɛ ɛberɛ a ɔhu si ɛbo wɔ no. Adeɛ bɛ na ɔyɛ. Ɔno na ɔno na bɛka kyerɛ gɛɛ no sɛ hɛ dibo na kɔ sukuu na wankɔ sukuu no. Ɛna wo ne bɛma sɛ dɛmɛ na wɔdi wo no. Ɔno na bɛka saa asɛm no. Ɔno nso na yii fon video me. Nti na wohwɛ link no a wo link no sɛn? Me deɛ me link no hwee me se megya me Nyankopɔn ɛne Ghana mpanimfoɔ ɛne aban mu mpanimfoɔ apolisifoɔ asɛm no wɔ wɔn nsam. Ɔmo mmu atɛnten na ɔmo fa nokorɛ no nto baabi a nokorɛ nna. Papa na tie, manka sɛ mekyerɛ wo. Me ne wo tea nom saa no, ɔho. Sɛ meyɛ obi a adwenbɔne wɔ me tirim ɛna ɛnyɛ Nyamekopɔn na odi m'akyi na meyɛ Nyakopɔn sɔfo kronkron a, ɛnka ɛhɔ na mekɔkɔduruiɛ no nka me nsa mma bio. Ɛboro a ɛkɔɔ so ɛne nneɛma a yɛde wɔɔ me nsa mu samani pii abɔntene twe faa mu no, wobɛhu me nsa sisi ara a, wankasa wobɛhu sɛ yes. In fact, yɛbuu me yie. na Onyame na ahyɛ me den. Ɛkaa dɛ sɛ nka mekɔtɔ nsuo mu sɛ nka mekɔku me ho, I'm telling you the truth. Na meda hɔ na Honhom Kronkron yii Yesu kyerɛɛ me sɛ, wo wura Yesu no a wohuu no no sɛ yɛde ntoma tete n'ase no, hmm. saa Yesu no, yɛmfa ntoma ntete n'ase yɛ o, yɛbɔ n'asɛm yam with nakedness, I'm telling you the truth. Ɛne adeɛ a ɛhyɛɛ me nkunan. Nka saa de, nka ebi koraa nka maku me ho agya me yere ne me mma ama ɔma yɛn nyanka ne nwisiaa. Afei na asɛm yi baa yei, yɛne sɔfo bi te sɛ sɔfo kɔmputa man mo adidi nkɔmmɔ, na baako a na wɔn kyerɛ ne sɛ, oh, kɔmputa man wɔyɛ gyimifoɔ, ɛmfa no asɛm mmam, ɛyɛ kwasea mpanyin. Kɔmputa man mimi sɔfo wɔ ne nkyɛn da, wɔyi invite ne sɛ mimi enye program, mene meyɛ program wie na ɔde to m'anim sɛ sɔfo.

Awurade Nyankopɔn bɛkasa, I am telling you this case, it will not be end kɔpem sɛ nokorɛ no nyinaa bɛda adi, ama wiase nyinaa ahu nokorɛ no a ɛwɔ mu no. Na kɔ Peter man na ɔte hɔnom saa no, ogya mfunu no ka kyerɛ ne nsam sɛ Nyankopɔn oh, bɛtua ne ka. Wohwɛ, mepakyɛ wohwɛ, wohwɛ, wodeɛ ma, woyɛ nyame sɔfoɔ deɛ, Galatiafoɔ tire nsia yi mu baako no, sɛ nuanom, sɛ mo mfonsoɔ to obi a, mo a moyɛ wo mufoɔ no, montene nea ɔte saa no. Kɔ Peter man na ɔka saa asɛm ɔsi kyerɛ no. Computer man no a wɔyɛ gyimifoɔ na wɔka nkwaseasɛm sɛ me me ba ɔno no nsɔre ma mako mako sɛ medii na mmom kraman kraman mpo kraman ɔbɛdi mmaa sɛ medii akyi kraman nyame ntua ne ka sɛdeɛ ne nnwuma si teɛ ɔno koraa no a ɔbaa ɛrekɔde ɔno sɛ ɔtwetwe ne bɛɛma a yɛde bɛto social media no ɔno mpo kora ɔnya ano kasa ɔno computer man no anya ano kasa may God punish you Me papa mi bɛ o, wo deɛ ɛyɛ ɛyɛ ɛno ano ɔhyere no mpakyɛw. Na ma mmusa, wode kɔ oposifoɔ no, wɔn ato nsa afrɛ ɛmaa Dibola ne ɛyi sɛ ɛno a yɛbɛfa wɔn wɔ mmoa wɔn hɔ, mo PSF mo, ɛno a yɛbɛfa wɔn de wɔn kɔ ɛyi yɛfɛ ne sɛe, Tesano police station hɔ ama wɔn aba hɔ nom. Na adeɛ a ɛyɛ me dɛ wɔ mu ne sɛ, yɛbusa ɔbaa no sɛ wawale. Wɔse wɔnwaree. Very good. Te wɔn mu a wɔde bɛto public sɛ ɔbaa no ɔbaa warefoɔ na mekɔfa na nka mekɔfa no no no me ne wɔn wɔ asɛm ka wɔ Ghana ha. I am telling you the truth. Nipa bi a ɔyɛ involve a wɔse ɔbaa warefoɔ no ɔbaa no to n'anim to sɛ wɔnwaree. Yɛbusaa no sɛ na sɔfo no de wo ama obi wɔ UK? Wɔse ae sɔfo no de me ama obi wɔ UK. Saa nsɛm wei mmienu na me de bɛgyina so de ama asɛm no ayɛ asɛm.
Papa wei deɛ kafra kafra kafra kafra kafra.